Careke dî xwişk û birayê ezîz silavê Xwedê li we em hatine beşê di duwa di bernameya peyamê de ku em bersiva hinek pirsê we bikin. Dibê ku em gelek pirsa jî bersiva wan nedin netîca ku demê me nîne wextê me nîne em hewl didin ku em pirsê we hemî jî em bersivê wan bidin. Birayê Dilbirîn ji Brîtanya sual dike gelo ma helal e bantron ji jina re bantron bê yan ne bantron bê navê wa çi bê ez nizanim li gor dînê îslamê ez karim vê ştene bêjim her cil madam laşê jinê di stirênê ne teng e go nace simênê ne tenik e go laş nedê diyarkirin ne şefaf e helal e. Tu navî dikê bantron, tu navî dikê kiras, tu navî dikê şerwal, tu navî dikê şaş, tu navî dikê cibbe, tu navî dikê merc, tu navê dikê kaxez, tu çi navî lê dikê nav lê bike. Madem ev cilêhana bi star e û ev cilêhana ne tenge bî heys û ku laşê jinê bidê diyarkirin resim bê kirin û madem ne tenikî şefaf e ku laş jî di hundirê wê de bê diyarkirin ew cil helal e. Bi çi rengî bê, bi çi navî bê, ti îşê me pê nîn e. Ji ber vê yekê bantron wextê ku ne teng bê û ne şefaf bê, laşê spîbûna laş li bin deneyê diyarkirin mutleqa helal e. Kekê Abdiselam dibêjê gelek silav ji we re û ji bernameya we re Eeh eceba em ji kengî ve musilman in şêxê min em dixwazin tu ji me re bêjê ev bernamaha em gelekî pê kêfxweş in û em hewcedar in silavê kurdistanê ji te re û silavê kurdistanê ji we hemiya re û xwedê teala kurdistana me azad bike ji bin destê zalim û dagirkera rastî eeh ji kengî ve em musilman in Yaw ez nizanim tişt kengî ve musilman î ya aş kengî ve musilman im. Lê ez karim vê şte re bêjim, çiqa dirêj bikî em miletê kurd musilman in ne zêde yî hezar û çar sed salî. Ji ber ku emrê îslamê hemî jî hezar û pênc pênc sed sal a. Fe çiqa em kevna kevinbûna dînê îslamê di civaka xwe yê kurdî de bêjin, Em ne zêdeyî hezar û çar sed salî ne. Lê vê ce ev bavikê min yan bavikê te berî sed salî misilman bûne, berî du sed salî misilman bûne, berî pênc sed salî misilman bûne, her malbatek û halê we heye û wed'ê we heye. Lê bi giştî misilmantî derbas bûwe nav civaka kurda ne zêdeyî çiqa em kûr bajon in ne zêdeyî hezar û

Kekê Ehmed ji Brîtanya pirsyara wî jî ser mesela faîzê û rîbayê ye û mewzûê daxwaza para ji banka ezan dikim me bersiv da û me gelek caran ev mewzû şirove kir û me bernamekî taybet jî ser vî mewzûê çêkir hewce nake ez careke dî li vê bernameyê vegerim. Îmêlekî ji bê nav hatiye rastî ji gundê Heştiyan ji herêma Soma Silavê xwe ji we re rê dikim û silavê xwe ji hemî şehîdên Kurdistanê re rê dikim û ji şehîdê Parleşêz ya ez ferensî baş nizanim lê ev li vê derê li Parîsê ye li ser gorina Doktor Qasimlo, Doktor Şerefkendî û hunermend Ehmed Qeya û şehîd Yulmaz Guney

Sê pirsên min hene, Rêjîma mela li Îranê dibêjê em rêjîmekî îslamî ne û kesên dijî rêjîma Îranê tên îtîbarkirin kafir û bê îman, di nerîna min de kesê ku dijî rêjîma hikûmeta Îranê radibê û kar dike ez wî îtîbar dikim tam mu'minekî rast e. Ji ber ku rejîma Îranê ez di nerîna min de ne rejîmekî hîlekvan xapa didke bi navê Îslamê, tiştekî wê bi Îslamê re nîna, dînê Îslamê ti carî qebûl nake ku zilmek li her însanekî bike. Ji misilman be yan ne misilman be, ji çi olê be dînê Îslamê ti carî qebûl nake. Lê mixabin li li li Îranê rejîmek heye bi navê Îslamê, Xwe dê diyar kirin lê dûrî dînê îslamê mîna rojhilat û rojava ye, tiştekî wê ji dînê îslamê nîne, dînê îslamê berî e çawa ku gur ji xwîna Hezretê Yûsif berî bû, mutleqa rejîma Êranê dûrî dînê îslamê ye û kesê ku xebat dikin ku dijî vê rejîma hane di nerîna min de Karekî baş dikin, karekî paqij dikin û ne kafir in û ne bêîman in. Mutleqa îmana wan a îmanekî baş e, heta ku vê zulmê li ser xelkê qebûl nakin. Pirsa didu wa dibêje, kesên ku di rêka azadiya Kurdistanê de bimirin tên îtîbar dikirin şehîd, mutleqa kesê ku di ber azadbûna xaka Kurdistan,

Ji ber vê yekê şehîdê me ev kesê ku di ber bi azadiya ku ji bin dest Kurdistanê ji bin destê zalim û dakirkera derxin ev kesê hane îtîbar dibin ku şehîd in û hezar hezar rehmet li rihê wa bê Xwedê Teala rihê wan a şap bikê bi Kurdistanekî azad Kurdistanekî dîmokrat Kurdistanekî dûrî van rejîmê xirab Kurdistanekî ku em bibînin nîzîk inşaallah Çi evê me ruhnî bibe, em ji van welatê xerîbiyê vegerna xaka Kurdistana pîroz, ewa ku Xwedê Teala bi nesê Qur'ana xwe pîroz axekî pîroz kiriye. Pirsa wî siya kesên ku nas dikin ku welatê wan bîndest e û şerefa wan bindest e û naaxivin ji bo xatirê hinek pera û wek cehş têne naskirin gun hêwa çi ye? Te gun hêwana got, gotegot in, cehş in, madem ev kes cehş in, ev kesê hene menbûz in ji welatê xwe, ev kesê hene menbûz in ji miletê xwe, mutleqa ev kesê hene leneta Xwedê li wa tê kirin, mutleqa ev însanê hene xedeb û xezeba Xwedê li va kesa têne xwarê ji ber ku ev kesê hene di ber heqiyê de kar nakin û di wecihê zalim û dagirkera de nabêjin tu zalim û dagirker î. Madam însan wilo ye, mutleqa ev însanê hana dûrî wê wê axiftin wê dûrî wê Qur'ana pîroz e dûrî sunneta pêxember eleyhi selatû we selam ew pêxemberê ku di ber namûs di ber axê de di ber axiftinê de di ber şerefê de berxwedanek kir û gelek şehîd dan. Mirovê ku xwe îtîbar bike musilman gerek mutleqa ti carî bêguman gerek Qebûl neke ku zulm ser bê kirin li ser zimanê wî ne, li ser xaka wî ne, li ser şerefa wî ne, li ser irdê wî ne û heta ku Kurdistana me rizgar nebe, amê li van kolanê xelkê amê beredayî bin û wê xelk tadêl me bike wê xelk namûs û şerefa me jî wê pê bilîzê. Bi hêvî ne ku Xwedê Teala nîzîk nîzîk welatê me rizgar bike ji bin destê zalim û dagirkera. Bû. Ev bû peyama îro. Bimêne di xêr û xweşiyê de heta hefteyekî dî.